Ýene biri, Gözün ýumýan adam heddemkan başardygyndan uluny dinisi gawy bolýandyr. Pahyr Ymam Şafyý, razyýallahu anh, Ol kortlaň zatlaň mezhep başy. Indonezi, Malezidäkileň mezhep başy. Ähli sünnetiň mezhep başynyň biri-de Ymam Şafyýdy. Molla wagtynda, ylm okaýan wagtynda, Hawasyňyzy jem ediň.

Ýotip baryp wekiga aýdypdyr, Ymam Agzamyň şägirdi-ha. Eý, jan Ymam Agzamyň şägirdi, Ebu Henifäň şägirdi, wekig, kän molla okypmän diýipdir, kellämden ylymla çykypdyr diýipdir. Weki diýen adam näme diýipdir, Ebu Henifäň şägirdi-ha o. Hä, jan ogul diýipdir, günäh edendirsiň diýipdir. Hezreti Ymam Şafyý näme diýipdir? Hawa, bir zenanaň bilegini elin kän gözläp durdum, gözüme şo düşdi diýipdir. Boldy jan ogul, seň kelläňden ylym çykaran şo diýipdir. Kuran ýat tutup bolmaz. Ulumy dini kellä girmez, göz namährem gözleýän bolsa. Şekawtu ila we Ymam Şafyý goşgy goşmaga durupdyr, ýaňky molla wagtynda. Şekawtu ila Waki'in su'a hifzi, fe erşedeni ila terkil ma'asi. Fe innel hifza fazlun min ilahi we fazlullahi la yu'ta li asi. Wekiga bardym, Ylym ýadymdan çykdy diýip, wekig-de aýtdy, Jan ogul günäni terk et diýdi. Şon ylym diýýäniň, Kuran diýýäniň Allah Tagalaň sowgadydyr. Namährem we gözleýäne, günäh etýäne Allah Tagala sowgadyny berýän däldir diýipdir. Ulumy dini, Kurany Kerim asyl kellede durmar, namährem kän gözlelse. Ahyrkysy, Allah Taala ozal bir wagt gürrüň edendir, bäş-alty hepde aňyrrakda. Kalp Allah Taalaň mähebbet, rahmet jaýydyr. Gulak halk edip goýuň, Kalby Allah Taala ejaze bermeýär özünden başga kişä. Baýat mähebbet Allah Taala üçin bolmaly. Bir wagtda bir adam namaz okyp duranmyşdyk. Ýöne öz işi halkyň namysyny gözlemekmişdik zol şo. Hop namaz okyp dukanki gaýym bolmalyki. Namaz okyp duka öwränden bir zenana geçipdir. O zenana hejaply ýygnagylly onda günä ýokmuşdyk. Şonda dagda namazda duran ýerinde şon gözüni aýlap gözläpdir. Şu ahyr o zenana gidenden soňam ýaňky iki gözi kör bolupdyr namazyň içinde. Allah Taala indi gözüni alypdyram. Beýnema rajulun ýusalli, namaz okyp durdy. Ez biz adat etipdir şu teleke zady. Adam bir gözi düşer, ýaňşar, iştiba etdim diýer, istigfar aýdar. Aý şu gezek bir piruz boldum, Hudaýa şükür diýer, mazzal şyna gözlemedim diýer. Bir imanyň isleýän zady-da şu zatlar. Ony etmändir. Allah Tagalaň huzuryny dukada gözlemäge durupdyr. Oň iki gözli kör etipdir Allah Tagala. Namaz okyýança şo wagt kör etipdir. Şu barada ahyrky jöwürriňde Şu mahal ýeriň ýüzünde nägadar owadanlyklar bar. Derýaň owadanlygy, Günüň owadanlygy, Aýyň owadanlygy, ýyldyzlaň owadanlygy, ynsanlaň owadanlygy, zenanalaň owadanlygy, erk adamlaň owadanlygy, ýazyň güni otlaň owadanlygy, guşlaň owadanlygy we tamam owadanlyklar iki bar. Bu owadanlyklaň hemmesi dursun. Behiştiň-de owadanlygy bar. Behiştiň içindäki nazy-negmetleň-de owadanlygy bar. Eý, musulman aýal doganlar! Eý, musulman erkek doganlar! Allah Tagala Öz jamalyndan, Öz owadanlygyndan bir zerräň zerresiniň zerresini pytratyp goýberende, tamam alem-jahan şeýle owadanlanypdyr. Tamam behişt şeýle owadanlanypdyr. Allah Tagala fakat Öz owadanlygyndan, Öz jemalyndan bir zerräň zerresiniň zerresini pytratyp goýberende alem-jahan şeýle owadanlanypdyr. Bir gözýike, indi işi namährem gözlemek bolsa, bir gözýike filmden ýadamasa, bazardan ýadamasa, äsem zol şoň menen boljak bolsa, kyýamatda näcire şo göz Allah Tagalaň jemalyny gözlesin? A sen näcire wyždanyňy kabul etjek? Göz işi haram gözlemek bolsa, Allah Tagalaň jemalyny ýerden gözlemeli bu göz. Adam utanjak kimin jennete salynsa-da şu haram gözlän göz bilen näcire Allah Tagalaň jemalyny gözläp durjak? Felemma tajalla rabbuhu lil jebeli ja'alahu dakkan we harra Musa sayqa. Hezreti Musa Allah Taala bilen biduni perde kepleşýärmişdik. Jan Hudaý bir jemalyň bir göräýin-ä diýipdir, seň menen bedewine perde kepleşýän diýipdir. Allahtagala näme diýipdir? Daga öz owadanlygymdan bir zerräň zerresinden kökezjek diýipdir. Eger şo dag cydasa, eý Musa, meni görersiň diýipdir.

Oňam özüne gelipdir, Jan Hudaý, meni bagyşla, men diýipdir, ulakan zat diledim diýipdir. Hezreti Musaň güýji bolmady Hudaý Tagalaň jemalyny göreni görmäge. Emma Hudaý Tagala, Wujuhun ýewmeizin nazyra, ila Rabbiha nazyra, Kyýamat gününi behiştde men wäde berýän, behişdi ýadamly Allah Tagalaň jamalyny gözläp oturjaklar diýipdir. Wujuhun ýewmeidin nazira ila rabbiha nazira Musulman adamlar jennetiň içinde Allah Taala asly lyýagatymyz ýok, Hudaýy kasam lyýagatymyz ýok. Allah Taala hemmämize özüniň jemalyny gözläp durup lezzet almagy inşallah nesip etsin öz pygambarynyň hormatyna inşallah.